Salam mähriban doganlar, agalar, ineler, uýalar! Syn TV kanalymyzyň sorag-jogap sahypasynda ähliňizi hoş gördük. Hormatly ildeşler, Covid on dokuz bilen bagly siziň hem ünsüňizi çekjek gyzyklyja soraglar taýynladyk. Bu soraglary biz bu gün myhmanymyza sorarys. Myhmanymyz Pensilwaniýa uniwersitetiniň iç keseller bölüminiň hünärmeni ýa-da spesialisti, doktor Çaryguly Annageldiýew. Bu günki gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş gördük. Hormatly doktorymyz, doktor Çaryguly, eger taýyn bolsaňyz, biz size taýyndan soraglarymyzy soramaga başlamakçy. Bolar. Bolýar. Onda birinji soragdan başlaýas. Birinji soragymyz şeýle. Covid on dokuz nireden gelip çykdy? Ýani bu barada biz bilýäs Hytaýyň Wuhan şäherinde ilkinji görülen ýeri diýip bilinýär. Ýöne adamlaryň arasynda bir näçe çaklama ýa-da toslamalar bar. Covid on dokuz aslynda o ýerden çykan tebigy ýagdaýda çykan wirus däldi. Emeli ýagdaýda laboratoriýalarda taýynlanan wirus diýip bilinýär. Bu hakykatdanam tebigy ýagdaýda döränmi ýa-da emeli ýagdaýda ýörite ýasalan wirusmy? Hawa, şo covid başda ilk başda Wuhan şäherinde Hytaýda orta çykdy. Soň Hytaýda bir marketde Huanan diýip bir ýabany haýwanlaryň satylýan bir marketinde bir baglanyşyk bardygy ýüze çykdy. Şo taýdaky ýer ganaty iýen adamlarda başda test pozitiw çykdy. Ondan soň e, diňe ýerganat däl, beýleki e, haýwanlar ýenlerde hem çykyp başlady. Ondan soň şu marketden hiç bir baglanyşygy bolmaýanlarda hem e, şu wirusyň bardygy ýüze çykdy. Ondan soň birnäçe gözlegiçler edinip başlandy. Hakykatdan hem şol marketdäki haýwanlardan çykdymy ýa-da Wuhan şäherindäki Hytaý döwletiniň özüniň ýörite wirisler bilen işleşýän bir laboratoriýasy bar uly. Şu taýdan ýada çykdym laboratoriýanyň içinde bir bir ýagdy ýüze çykyp o taýdan suwa ýa meselem zibillerden suwa, suwdan haýwanlara, haýwanlardan marketlere çykdymy diýip öňden bäri hem şu wagt gözleşdirilip ýör. Ýöne gynansagam Daşary ýurtdan gelýän, esasanam Dünýä saglyk guramasyndan giden gözlegçiler Hytaýa başda girip bilmediler, şolara seretmek üçin doly ýagdaýda nähilek başlady, şony anyklamak üçin başda rugsat berilmedi, birnäçe aýlap, bilemzok, belki, Käbir zatlar üýtgetdiler, belki gözlegçiler gelýänçä käbir meselem laboratoriýadaky zatlary üýtgetdilermi ýa-da beýleki suw arassaladylarmy o dogry şu wagt bilnenok, ýöne olar gidip barlagçylar gidip seredende laboratoriýalarda hiç bir şekilde ýaňky bir problema ýok, otaz arassa diýip gaýtdylar. Ýöne gynansam aýdyşymyz ýaly bilemzok, boldumy bolmadymy, belkem hakykatdanam tebigy bir ýagdaýda döredi, ýabany haýwanlardan adama geçdi. Onda şeýle bolýada iki sany teoriýa bar, birinjisi öňem aýdyşymyz ýaly Wuhan şäherine çykdy, tebigy ýagdaýda bir haýwanlardan adamlara geçdi diýip bilinýän tebigy bir hadysa bolma ähtimallygy bardy, ikinjisi hem ýaňky aýdyşyňda görä onda adamlar mamla bolýada belli derejede, diýmek Diňe ýarganat iýenlerde däl, beýleki haýwanlar iýenlerde ýa-da şo taýynyňdan suw içenlerde-de eýýäm o koronawirus görülip başlanan bolsa, diýmek, şo taýdaky wirologiýa wiruslar bilen işleşýän laboratoriýadan çykma ähtimallygynyň bardygynyň hem jany ba bolýar-da. Ikinji soragymyz, Covid sanjymlary barada umumy düşünje. Näçe sany görnüşler bar? Covid sanjymlarynyň çykmasy gaty köp wagt aldy. Aslynda köp wagt däl, ýöne biziň hasaplamalarymyza görä has köpräk wagt aldy. Bu sanjymlar bilen baglanyşykly bize umumy maglumat berseňiz. Görnüşleri bilen baglanyşykly, öz gurluşy bilen baglanyşykly. Şu wagt dünýäde birnäçe belki onlarça Onlarça, ýüzlerçe covid sanjym bar. Ýöne onuň hemmesi hemme testlerden geçip bilmedi. Şu esasy on sekiz sanawy bar. Hemme testlerden geçip ulanylyp başlanan köp ýurtlarda. Soň birinji bilen ulanylyp başlanan birinji hemme testler hemme ýaňky resurgent fazalaryndan geçip ulanylyp başlananyň biri Pfizer, onam Amerikada döredildi. Ondan soň Amerikada we Germaniýadaky Kiçiräk laboratoriýa bilen bilelikde döredilen bir sanjym. Ondan soň beýlekiler hem şony yzarlady. Olaryň esasy görnüşlerini aýtsak, birinji mRNA tehnologiýasyny ulanýan sanjymlar bar. Bular Pfizer we Moderna. Bular aslynda täze tehnologiýa. Soň beýleki sanjymlaram biz öňden bäri ulanyp ýören sanjym tehnologiýalaryny ulanýar. Olaryň biri meselem öli wirus ýaňky diýilýän wirus bile ýöne hakyky wirus däl, biraz öli görnüşi ýaňky immuniteti güýçlendirmek üçin berilýär. Sanjymlarda bilşime görä üç sany faza bar. Üç döwür bar. Käbir sanjymlar birinji döwür, ikinji döwür geçip, üçünjini geçip bilenok. Käbir üçünjini geçip, şu fazalar bilen baglanyşykly, ýagny sanjymyň täsirliligi bilen baglanyşykly ýa-da biz haýsy sanjymlara ynanmaly, haýsy fazalar geçen sanjymlara ynanmaly? Täze sanjym ýa-da täze derman döredilen wagty esasy üç fazadan döreýär, ýaňky research. Birinji faza köplenç haýwanyň üstünde barlanylýar. Ikinji fazada sagdyn adamlaryň üstünde barlanylýar. esasanam erbet, has erbet täsir barmy ýa ýokmy diýip, eger ikinji fazaň geçse, ondan soň üçünji faza başlamaga rugsat berilýär. Üçünji fazada bolsa köplenç täsir näçeräk we has erbet erbet täsirler barmy? Sebäbi üçünji fazada köplenç köpräk adam gatnaşylýar, köpräk adam gatnaşylansoň, Täze oň peýdasy we ýa-da erbet täsirleriniň bady ýokdugyny has gowrak anyklanylýar. Şoň üçin umuman, eger bir döwlet ýaňky sanjymy ulanyp başlajak bolsa, üçünji fazany geçmeli bolýar. Üçünji fazany geçen sanjymlara köplenç ulanmaga rugsat berilýär. beýleki adamlarda. Türkmenistanda ulanylýan sanjymlar. Şeýle-de bizeň YouTube kanalymyza tomaşa edýän dürli ýurtlardan we meselem Türkiýeden bize tomaşa edýän ildeşlerimiz, Belarussiýadan, Rossiýadan we Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan bize tomaşa edýän ildeşlerimiz bar. Bu ýerde ulanylýan sanjymlaryň täsirliligi nähili? Bu barada aýdyp berseňiz. Türkmenistandan başlaýlyň. Birinji Türkmenistan esasy iki sany sanjym görnüşi ulanylýar. Birinji sanjym Sputnik sanjymy, Russiýanyň döreden sanjymy. Bu olaň eden üçünji fazalarynda bir zadynyň peýdalylyk derejesiniň togsan ýedi prosent töwerek diýip görkezdiler. Ondan soň şu wagta çenli üç milliondan köpräk adam şu sanjymy aldy. Ondan soň şu täze data görä, ýaňky peýdaly derejesiniň togsan töwerekdigini şu wagt saklanýar. Soň beýleki ikinji sanjym Türkmenistanda ulanylýan Hytaý sanjymlarynyň biri CoronaVac diýip bir sanjym. Bu başga hem ýigrimi bäş döwletde ulanylýar. O barada üýtgeşik-üýtgeşik datalar bar, näçeräk peýdaly we näçeräk ýan täsirleri bar diýlip. Peýdalylyk derejesi Käbir faza bular zatda ýaňky fa üçünji faza üýtgeşik üýtgeşik ýurtlarda edilindi. Diňe bir ýurtda däl ýanym Braziliýada, Türkiýede, Indoneziýada we Hytaýyň özünde edilindi. Soň her ýurtda üýtgeşik e, data geldi. Soň e, ortaça ýöne 67% hmm. peýdaly diýip şu an çaklanylýar. Koronawak. Soň ýöne erbet täsirler barada bolsa gynansagam Sputnik we Koronawak baradaky erbet täsirlerini biz şu wagt doly bilemizok, sebäbi o barada elimizde data ýok. Buram ondan soň şu wagt Braziliýa döwleti we Russiýa döwletiniň arasynda ýaňky Erbet täsirleri barada şu wagt yzygiderli bir mowzuk döredi. Şol, meselem, Braziliýa başda sputnik ulanmakçy boldular, ondan soň erbet täsirlerini biz doly bilmeýändigimiz sebäpli ulanmamazlyga karar berdiler. Şo, ýa geçen aý boldy öýdýän şu ýagdaý. Şonuň üçin bul hem beýleki ýurtlarda hem şu sorag ýüze çykardy, Sputnik sanjymy hakykatdanam erbet täsirleri barmy ýa-da ulansa bolýarmy diýip bir sorag ýüze çykdy we köp ýurt şu wagt şu täzeden oturyp şo karar berjek karar berjekler täzeden şu wagt. Şo sebäpli şu wagt köp ýurt täzeden karar berjek bolýarlar. Sputnik ulanmalymy ýa-da dälmi diýip. Coronavac we Sputnik V bilen baglanyşykly Dünýä Saglyk Guramasynyň öz garaýşy nähili? Dünýä Saglyk Guramasy şu wagtky ýagdaýda ikisinem kabul etmedi ulanmana. Şu wagt olar diýdiler, biz intägem öz gözleg işlerimizi dowam edýäris diýdiler. Sputnik we CoronaVac barada. Ikisinem meselem öz ulansa bolýar diýip olaryň öz ýörite listi bar. Şonuň listiniň içinde intäk goýmadylar. Intägem gözleg işlerini dowam edip ýörler. Indiki soragymyz bolsa aslynda iň uly toslamalaryň biri şu wagta çenli aýdylýan toslamalaryň biri. Aslynda koronawirusyň çykarylmagynyň sebäbi sanjymlarda gizlin. Ýagny sanjymlarda ýörite adamlara çip dakyljakmyş diýip bir gürrüň bar halk arasynda. Bu barada siz näme diýýäňiz? Şo hawa şo gürrüň sanjymlar çykmaka aslynda başlapdy. Gynansagam kim başda çykardy şo gürrüňi bilemzok. Ýöne Bul gaty uly bir problemadan biri şu wagt zatda saglyk fildinde. Sebäbi näme bolýa? Bu şu gürrüň sebäpli näçe adam ýaňky sanjymlary almakdan ýüz öwürdiler, gynansagam. Muň ýöne bu gürrüň hiç bir bir zady ýok bir asly ýok o taýda näme üçin beýle çykdy kimler çykardy diňeje ýöne bir şoň ýaly pikir edilip bir toslamadygy aslynda näçe gezek görkezildi näçe gezek nygtalyp geçinildi ýöne intägem gynansagam şoňa ynanyp sanjymy almakdan ýüz öwürýän näçe belki müňlerçe adam bar Bu siz indi bu işiň ussady hökmünde diýende, hany sanjymlaň üsti bilen çip dakmak mümkinçiligi barmy? Hakykatdan hem tehnolo şeýle tehnologiýa barmy şu wagt? Men edil zat ýaňy tehnologiýanyň zady däl welin ýöne bul gaty gymmat bir zada meňzeýär. Sanjymdan her kim aslynda mugt alýar. Bütin ýurtlar şu wagt sanjym mugt berýärler. Oň ýaly her kime çip dakyp ondan soň Şoň ýalak bir gymmat bir zat etmek kim näme üçin etsin ýa-da şoň ýalak bir pandemik bolup durka şu wagt näme üçin adamlar beýdip yzarlasynlar biz hemmämiz biz ýaşasmy ýa-da ýarymyz gidermi şu pandemik onam biz doly bilmeýän wagtymyz şoň ýaly gürrüňe çykmagy gaty aslynda gynandyryjy ýöne muň ýaly gymmat kän gerek bolmaýan Bir bir çip ýa-da makroçip hiç kim etmezmika diýýän meň pikirimçe gaty bir kinoda zatlarda bolaýmasa bir hakyky döwürde oň ýaly etmäýmeseler. Onda şuny diýibilýäsda ynamdar sanjymlary arkaýyn urduryp bilersiňiz oň içinde çip ýok diýip bilýäsmi? Hawa edil özi arkaýyn adamlar Urduriberiň içinde çip ýok men özüm urduryp gördüm içine seretdim çip barmy diýip gaty kiçi mikroskobyň aşagyna seretmedim ýöne elimi nemes gördümde köplenç bäş millilitr ýada şo azyrak bolýa zady şo çip ýok arkaýyn ulanyberiň şu wagta çenli bir problema çykmady eger şo sebäpli waksina almaýan bolsaňyz Gaýtadan gidiň waksinaňyz alyň içinde çip ýok. Men öň maska gören wagtym birhili gaty maňa geň gelýärdi indi maska dakmasam maňa geň gelýär. Maska dakmak ýa-da distansiýany saklamak araçäk saklamak adamlaň arasynda. Ýa-da karantina diýip öýden çykarman saklaýarlar käbir ýurtlarda karantin edýärler. Şu wagta çenli edilen goranma usullary bize nädereje täsirli boldy? Hawa, şu, şu ýaňky pandemik çykany bäri, wirus çykany bäri birinji bilen biz ýaňky nädip goramaly soragy ýüze çykdy. Birinji bilen biz şo goranmagyň usullaryny gözläp, iň gowy şekilde goranjak bolduk. Sebäbi biziň o wagt sanjymyz ýokdy ýa-da dermanlar ýokdy. Edil şu wagtam gowy derman ýok, ýöne Iň esasy etmeli zadymyz biz şu wagt nädip goranmaly, nädip bul wirus adamdan adama geçmez ýaly etmeli diýip sorag bardy. Soň esasy maksat zatdy, siz öýüňizde oturyň, öýden çykmaň. Ýuwaşlyk bilen ýuwaşlyk bilen ýaňky hassa bolanlar hassahanalara gelsinler, biz şolara seredeliň. Häzir meselem her hassahananyň öz belli bir limiti barda, ondan soň şo limitiň üstüne gelseler, olara seredip Seredip bilenoklar. Şol sebäpli öýden çykmaň, birazrak bize wagt beriň, ýuwaşlyk bilen her gelene biz seredeliň. Oň bir tarapdanam ýaňky täze dermanlar, täze ýaňky sanjymlaryň üstünde biz işläliň. Ýöne oňa şolar sanjym çykýança adamlar hassahana gidip bilmän ýa-da hassahana gitseler hem ýaňky doktor gözegçili görmän şu wirus sebäpli ýogalmasynlar diýlip aslynda şo ýaňky edilindi. Wirus nämeden bizede belli derejede ýaýraýar ýöne adamlaryň meselem diýeli ýüz sany hassa kabul edip biljek derejedäki keselhana müň adam barsa saglyk sistemasy çökýär. Şu saglyk sistemasyny çökertmejek bolup, aslynda bu çäkleri saklaýarlar. Sebäbi hawa belli derejede koronawirus dan hem goranmak üçin hem bolup biler. Belli derejede goraýar, ýöne asyl mesele saglyk sistemasy çökmesin diýip, ýaňky gelinýän keselhanalardaky otag sanyndaky ýaňky nemeler saglyk sistemasyndaky asyl mehanizma çökmesin. Gelýän gaýdyşyňyz ýaly az-azdan gelsinler adamlar, Birden gelseler saglyk sistemasy çökýär, şoň üçin hem belli derejede adamlary öýlerinde saklaýarlar, şeýle dämi? Hawa edilýärdi. Birinji maksadymyz şody. Indi şu wagt nähili? Indi şu wagt bolsa her kim sanjym alýança neme edeliň, seresap bolalyň, her kime geçmesin, sanjymlary doly berip bolalyň. Ondan soň ýene öňki normal durmuşymyza gider ýalyk. Indiki soragymyz sanjym edilende näçeräk ýyglykdyr? Meselem diýir şu ýyl bilşime görä iki sany doza ulanylýar. Iki doza ulanylsa togsan göterimiň üstünde meselem Biontech Pfizer ýalak ýa-da Moderna ýalak sanjymlar täsirli diýip bilinýär. We iki doza alynýar, iki gezek urulýar. Indi men urdurdym. Bolnynda men goranýanmy? Indiki ýylam meselem wirus gelse men şo wirusdan goranyp bilýänmi ýa soňam waksina urdurmalymy? Şo barada aýdyp berseňiz. Hawa balam aslynda köpümiziň pikir edýän şo soraglaryň biridi. Töne şu wagt köp sanjymlar iki sany dozadan urulýar. Her sanjymyň öz aýratyn güýji bar, her sanjymyň öz erbet täsiri bar. Ondan soň her sanjyma bütin şu wagtky covid wariantlaryna garşy peýdaly bolman bilýär. Ýöne iň esasy ulanýan sanjymlar meselem olar diýdiler. Biz meselem täze wariantlarla meselem esasy iň täze wariantlaryň biri bi bir bir ýedi ýaňky Angliýada çykan täze wariantlaryň biri çalt ýaýraýar diýip bilinýär. Şoňa garşy Mutasiýasy bolýar-da, koronawiruslygyň mutasiýasy bolýar-da, şeýle dälmi? Hawa, hawa, şo täze, şo üýtgeşik mutasiýasy, başdaky çykan wirusyň mutasiýasy. Şolara garşy meselem şu wagtky biziň ulanýan sanjymlarymyzam peýdasy bar. Köpüsi meselem diýdi, şolara garşy togsan prosent, käbirleri diýdi biziňki ýetmiş prosent peýdaly diýip aýtdy. Ondan soň bul gynansagam covid wirusy şo mutasiýa geçirýär. Her adamdan adama geçende aslynda täze bir mutasiýa geçirýär. Şonuň üçin biz şu wagt dozalarymyzy aldyk. Indi we üýtgeýär sanjym we ýöne köplenç köp esasy ulanýan sanjym sanjym kompaniýalar diýdi biziňki biziň sanjymyzyň dady ömri ýa-da ýagny peýdalylyk wagty bir ýyla golaý diýdiler şonuň üçin biz her her bir ýyldan edil grip sanjymy ýalak edip her bir ýyldan almaly bolarys. Sebäbi bul bize ýaňky biziň immun sistemamyzy täzeden güýçlendirmäge we täze mutasiýa, täze wariantlaryna garşy hem goramagy üçin bize mümkinçilik berer. Men Onda Awa. Koronawirus Onda koronawirus sanjymlary Her ýyl alynmaly bolýar-da şeýle-de edil gripp wirusyndaky ýaly täze wariantlary çykýar. Şo täze wariantlaryndan goranmak üçin hem her ýyl täze sanjym alyp durmaly bolýar şeýle-de. Hawa edilýär-de her ýyl täze sanjym alyp durarys. Näçe ýyl alarys bäş ýylmy on ýylmy ýigrimi ýylmy ony intäk doly bilemizok ýöne Iň az on ýyl bolmaga gaty ahmal we belkem biz muny zat grip sanjym bilen bile goşup alyp bileris, sebäbi olam bir ýyla ömür belli we sezonlary hem şoňa meňzeşiräk, şonuň üçin belki şu ikisini goşup bile alnyp bilner. Indiki soragymyz testler bilen baglanyşykly. Adamlar test etdirýär öz ganlaryna, bedenlerine koronawirus barmy ýa-da ýokmy diýip. Käwagt testleriň birinji sorajak soram testiň näçe görnüşi bar? Hemme kişi şowur test etdirýämi? Bir görnüş barmy? Edil neme sanjymlar ýaly ýa-da köp görnüşi barmy testleriň? Bu birinji soram. Ikinji soram testleňem ynamdarlyk derejesi nähili? Täsirlik derejesi. Käbir meselem test etdirýä minus görünýä ýöne kowid bar özünde. Ýa covid ýok, gitdiýä barylýa birinjide minus görünýä soňkuda plyus görünýä ýaly problemalar ýüze çykýa. Testleriň täsirligi nähili testleriň görnüşleri barmy? Hawa a şu wagta çenli ulanylýan biziň üç sanak görnüş testlerimiz bar. Birinjisi ýaňky molekular test, PCR testi. Bul test wirusyň RNA ýaňky genetiki gurluşyna seredýä. Ikinji test antigen testi. Ol hem ýaňky burundan gadalap edilýän zat ýalak. Edil PCR testi ýaly, ol hem burundan gadalap edilýär ikisem. Ýaňky ikinji antigen testinde ýaňky proteiniň gurluşyna seredilýär. Ýaňky COVID wirusynyň proteini barmy, ýokmy diýip seredilýär. Üçünji test bolsa COVID-iň antibody testi. Bol köplenç gandan seredilýär. Biziň köpden bäri köp ýurtlaryň ulanýan testi PCR testi, sebäbi bul şu wagta çenli iň dogry maglumaty berýär. Sebäbi ýaňky antigen testi eger pozitiw çyksa bize dogry maglumat berýär, ýöne eger negatiw bolsa şony tassyklamak üçin ýene sen gidip PCR testi etdirmeli bolýaň. Şonuň üçin PCR testi negatif hem bolsa, pozitif hem bolsa, şoňa ynamdarlygy sebäpli diňe bir test edip diýmek üçin köplenç diňe şu test edilýär. Ýöne ýa bu PCR, ýa-ni RNA genetiki gurluşyna seredilýän sebäpli bir käwagt wagt alýar, sebäbi laboratoriýada seredilýär bu. Soň ýa antigen testi, ýa ikinji testimizde köplenç Şu wagt hatda täze kompaniýalar neme edip başlady, rapid antigen test diýip, öz öýüňizde edip bilersiňiz zat diýlip, şu wagt satyp başladylar. Olam ýaňky gün diňe antigen barmy, ýokmy şoňa seredýär. Derrew bize aslynda maglumat berýär. Ýöne ýaňky ýaňam aýdyşym ýaly, negatiw, negatiw bolsa, Ýene täze başga bir test etdirmeli. Köplenç PCR testi ýene etdirmeli bolýar. Iki sany test etdirmeli bolýar. Üçünji testimiz antibody testi. Bu ýaňky wirus alamyzdan soň, kesel geçirimizden soňra biziň öz immun sistemimiz ýaňky wirusa garşy öz goragçylaryny gana berip başlaýar. Bular antibody diýilýär. Bularam aslynda proteiniň bir görnüşi. Şolar köplenç kesel geçenden soň ýüze çykýar. Bu testi köplenç ýaňky kesel geçiripdirmi, geçirmändirmi, şoňa seretmek üçin ulanylýar. Bulam ýöne gynansagam ýigrimi prosent false negatif berip bilýär. Eger meselem test negatif diýse, hakykatdanam şo negatif bolman biler ýigrimi prosentinde. Pozitiw bolsa ol has ýakynrak, ýöne negatiw bolsa hakykatdanam negatiw bolman bilýär. Ýagny şeýler iň gowy testimiz birinji testimiz. Ýene PCR bolýar-da. PCR testi, e, antigen testi we antibody testi. Şeýle-de 3 sanak test bar. Indi iň täsirlisi PCR diýdik, başdaky hem gymmat, hem köp wagt alýar, ýöne anyk netije berýär. Bu ikisi e, bu bulam netije berýär, e, ýöne doly belli däl. Bulam keseli bejerenimizden soň, keseli geçirenimizden soň, şo kesel bizde boldum, bolmadymy şony görmek üçin etdirilýär. Indi şeýle bir sorag bar. Keseli men geçirdim. Men başyndan geçirdim. Hakykatdanam geçirdim men keseli başdan geçirdim. Indi men meselem başga bir döwlede gitjek bolsam, men test etdirsem, men ganymda hakykatdanam geçirendigim sebäpli men ganymda bolýar şeýle däl, pozitiw çykma ähtimallygy bar. Indi men şu geçirdim, ýöne men şu wagt meselem töweregimdäki adamlara menden koronawirusyň geçme ähtimallygy barmy? Eger siz meselem ýaňky covid geçirdiňiz, we şu wagt sizde hiç bir simptom ýok bolsa we on gün ýa-da on dört gün geçen bolsa siz simptomyňyzdan başlan bäri soň geçiriňizden soňra we testiňiz pozitiw hem bolsa siz geçir baş gadyma geçirmeýäňiz sebäbi siz wirus sizden gitdi siz wirusy ýeňdiňiz ýöne o test pozitiw sebäbi o test siziň immun immun sistemiňiziň wirusa garşy görkezen bir güýji şoň görkezen bir jogabyny görkezýär Bu diýmek bolýar, siz immun sistemiňizi ýaňky wirusa garşy bir jogap görkezipdir. Şony görkezýär aslynda. Sizde şu wagt wirus bardygyny görkezenok. Sizde şu wagt wirus bardygyny PCR ýa-da antigen testi bilen seretmeli bolýar. Düşündim. Geçiren bolsam onda mende simptomlaram ýok bolsa arkaýyndanam men daşary ýurda gidibilýän. Şeýle bolýarmy? Hawa, dogry. Heh, düşündim. Sebäbi şu wagtky iň uly problemalaryň biri bir ýurtdan başga bir ýurda gitmegem biziň şu wagt gaty uly problemalaryň biri boldy. Şoň üçin soradym. Ildeşlerimiz hem muny soramak isländir diýip soradym. Meselem, köp ýurtlarda, Türkiýede bolsun, Gruziýada bolsun ýa-da beýleki Russiýa döwletlerinde ýa-da beýleki käbir döwletlerde agşam dokuzdan daňdan bäşe çenli çykmak gadagan edilýär. Muň, ýa, biziň aklymyza göni şeýle bir zat gelýär. Covid dokuz bilen bäş arasynda işlänokmy ýa degenokmy olar manysynda bir zat çykýar. Belki bir düşündirişi bardyr muň. Näme üçin şeýle gadagan neme goýýarlar? Dokuz bilen bäş arasy çykmak bolanok. Awa bu aslynda zat her ýurduň bu covid covid-e garşy söweşmek üçin bir özleriniň bir ýaňky zady bar-da, taslamasy bar. Meselem, eger bir ýurtda gaty erbet derejede ýaňky covid bar bolsa, köp adamda covid geçirýän bolsa, onda bular köplenç näme diýýärler, doly ýagdaýda gadagan hiç kim öýden çykmasyn, ýaňky covid-iň ýaýramagy azalar ýalak. Sen bir muňa birinji etap diýseň bolýar. Birinji etap doly gadagan, hiç bir şekilde öýden çykmak, oturýaňyz öýüňizde. şu virus e, ýaýramasyn. So ikinji etap meselem biraz ora gowşadýarlar diýerler. Öýden çykmak gadagan ýöne meselem e, oňa muňa gitse bolýar ýa-da ýa aýdyşymyz ýalak. E, gije 9-dan e, ýerden 5-e çenli çyksaň e, çykmak gadagan ýöne gündizleri işe gidip bilersiňiz. Bir etaplan bir görnüşde bulam Olam ýaňky aýdyşymyz ýaly doly ýaňky ýurduň ýagdaýyna görä, o taýdaky covid wakalaryň sanyna görä. Meselem, ýene bir soraglaň biri, meselem, Amerikada nähili şu wagt ýagdaýlar? Näçe göterim uruldy? Adamlar adaty ýaşaýşa geçdimi? O taýlarda-da gadaganlyklar barmy? Maska dakýaňyzmy? Öz ýaşaýan ýeriňizi arada getiriji gürrüň berseňiz. Hawa, şu wagt Amerika aslynda Pfizer, Moderna we Johnson and Johnson sanjymlaryny başda göni alyp, birinjiden göni 100 günüň içinde meselem 100 million sany adama urmak taslamasy bilen başlandy. Ondan soň şu wagta çenli urnup başlananda birinji bilen doktorlar ýa-da ýaňky saglykda işleýän işgärlerden başlandy. Soň garry adamlar, soň şoňa görä ýaşa görä şeýdip dowam etdi. Şu wagt, şu edil şu wagtky ýagdaýda on iki, on bäş ýaş arasynda gelinli, şu ýokardan başlanyp, hemme kategoriýalara urlup, soň şu wagt elli, altmyş persent belkem urlandyr. Ondan soň sebäbi bol, käbir adamlar, meselem, käbir ýagdaýlar sebäpli ýa-da käbir bahanalar diýsegem bolýar, sanjym almakdan ýüz öwürýärler. Meselem, ýaňam aýdyp geçimiz ýaly, käbirler çip diýýär, gynansagam, ondan soň käbirlerem diýýär, öňden bärem sanjymlara garşy bir bir düşünje bar, sanjymlar peýdasinden has köp erbet täsirleri görkezýär diýip, meselem, urdurmaýan bir topar hem bar. Şonuň üçin, meselem, belkem, ýigrimi-otuz prosenti hiç bir şekilde sanjym urdurman biler. Şonuň üçin belkim ýetmiş-segsen prosentine gelnende Amerikadaky pony hemme zatlar öňki durmuşa gaýdyp gelmegi ahmal. Meselem, Türkmenistanda, Türkiýede, Rossiýada, Belorussiýada sanjym işleri şu wagt näçe göterim uruldy? Şo barada maglumat barmy sizde? Hawa, Türkmenistandan başlaýlyň. Doly maglumatlar barmy, ýokmy, ony doly bilmek, ýöne käbir çeşmelere görä, Türkmenistanda şu wagt ýarym prosent waksinalary urlupdyr, Türkmenistanyň öz ilatyna görä, bäş-alty million ilaty bar diýip hasap etsek. Soň Türkiýede bolsa ýigrimi prosente ýakyn şu wagt sanjym urlupdyr. Soň Belarussiýa, dört-bäş prosente ýakyn, Amerikada bolsa altmyş prosente ýakyn sanjymlar guruldy. Russiýada hem ýaňky ýigrimi prosente ýakyn Türkiýä meňzeşräk bir derejede, ýigrimi prosente ýakyn waksina urlupdyr. Indi iň soňky soragymyz, aslynda iň gyzykly soraglaryň biri, haçan gutarýar? Bu pandemiýa haçan gutarýar? Biz haçan maskalary çykaryp arkaýyn öňki durmuşymyza dolanyp gelýäris? Gowy sorag. Aslynda her kimiň bilesi gelýän bir soraglaryň biri. Pandemiýa nesip bolsa şu sanjymlar gowy dowam etse, köp ýurtlar ýetmiş prosent belki sanjymlar alyp bolandan soňra pandemiýa gutarmagy ahmal. Aslynda bu Dünýä saglyk guramasy pandemiýa gutardy diýlende, ýaňky pandemiýa gutarýar. Ýöne bu diýmek däl wirus Umumy gider diýmek däl. Wirus intäm dowam eder, ýöne biz sanjym alanymyz sebäpli wirusdan goranyp gezeris. Meselem, hälem aýdyp geçdik. Ýylda bir, meselem, sanjym alyp täzeden, ýaňky immun sistemimizi güýçlendirmek üçin ýylda bir belki grip sanjym bilen bile goşup alnyp bolar. Ýylda bir alyp, ýaňky wirusdan özümizi gorarys. Wirus covid wirusy gynalsagam gitmez. Şoýa dowam et Her ýyl gelip, her ýyl gelip dowam eder. Ýöne biz sanjymy sanjyň üsti bilen şu wirusdan goranarys nesip bolsa. Ýöne pandemiýa belki 2 ýyl dowam etme ahmal, belki 3 ýyl. Ýöne ol nesip bolsa sanjymlar dowam etse gutarar. Ýöne biz sanjymlarymyzy her ýyl alyp, wirusdan goramany dowam edip, wirusa garşy öz söweşimizi dowam etdireris. Ine, hormatly ildeşler, bu günki Syn TV kanalymyzyň sorag-jogap sahypasynda myhmanymyz we biz soraglarymyzy soradyk. Siziň belkem sorajak soraglaryňyz biz oňa soradyk. Beren jogaplary üçin myhmanymyz Pensilwaniýa uniwersitetiniň doktory, iç keseller boýunça doktory Çaryguly Annageldiýewe bu günki beren jogaplary üçin, biziň gepleşigimize gatnaşany üçin köp sag bolsun aýdýarys. Köp sag boluň, akyl-apjagyňyz üçin. Meniň pikirimçe şu covid meselesi gaty uly meseleleriň biri. Şuň ýaly platformada söhbetdeşlik edemiz üçin örän şat. Nesip bolsa peýdaly bolandyr diýip umyt edýäs. Köp sag boluň ýene täzeden köp sag boluň biziň gepleşigimize gatnaşanyňyz üçin. Köp sag boluň. Hormatly adamlar, siz üçin taýýarlan gepleşigimiz şundan ybarat. Onda näme? Indiki sanymyzda görüşýänçäk sag salamat galyň.